Ase amarieta nkorokwa Irene Mokeira Guto, omwana akorokwa Tariton Momanyi, nigo arenge ekero omwana aenda esukuru ogochia gocha chinsa chia lunch, omwana agacha buya, gaika gaika gesieri, omwana akarusia egekorogoto kiaye buya iga. Ogotaka korusia ekende ogosinyi, ngwekumba ngomorusia omwana okonto ima. Narosire omwana one akarara ekero boigo ore ogotorera ogoteba ng'a mama, mama narosire. Nabwate omwana nkomobogoria, omobeka ire kongosoa nere gochinyomba riria ngosoa nere omwana okorwa aah! Aa! Bono akabuga gatato, nkoboria tata naye isare asete ere, nkomoboria, Tata, naki omwana abuga iga? Tata oyontebia, Yaya, mong'ereri gocha, nkoereria tata omwana. Tokobwata egetambaa kiarenge ekero igoro ogochaka kobangusera omwana obosie igoro. Rituko riarenge nkorora yaya omwana one gaki okure. Nkomoboria rende omobwate amagoro naki rende akenda iga. Tata oyontebia, Yaya. Nachaka gokura na tata ogochaka korera, chingo chiane mbu bagocha, cousin yane Monica na abande, bagochaka gokorera omwana first aid, komogutera komoembeo, ankogonte yayo, ata omwana oyo momoire nyagitari, moire nyagitari yarenge nyabongi, tokoru nyabongi, ata yamoire general maarani, tokaira omwana gochia maarani. Twachakire eprivate geto, omwana ogosinya tokomotebia omoire gochichenera, ekero twamoira chenero, onyagete okobekwa egetanda igoro abanyagitari bagocha bagosangererekana, bagototaini bono soka moisore ase egesona abwo. Daki ibere naende bagotorangeria bakobori ng'a. Ng'ina omwana norori, oteba, Yaya ninche. Gosuka gochia ang'e na ase omwana bagontebia pole. Omwana one gaki agasira iga akaba esimochere. Serikari gaki nasaba monkonyere omwana amanye obwanene bwa omwana one. Erieta riane Zakaria Aguto Makori. Nabo nabete nomoichano omonene omochokoro omochokoro one arure amaboko ane baminto gaki Nyasaye oyo. Nabo onyigete Moharani nyagitari, nkanyora omwana one omochokoro iga are emesa igoro. Nkachia kobwata omwana nyagitari ya Moharani, nkanyora buna omwana taiyo, omwana orarire. Monto mosacha nabo narerete buna abakungu bakorera. Nabo narerete abakungu bakorera abanyagitari tokarera, tokarera nyomba ase omwana one. Oche kore onde, ah! Ere nere gotoma nere nere tore komo nere tokorara komo. Nyasae akaira, bono bono nabo tomobokachete chenero nyagitari amaranie mocheri, nabo toi nkabeka mocheri nkaminyok kago iga ntoma rioma nkarika esitatement ya rioma abasigari. Abasigari mbagenderete gonkonya babwate barore obomaene bwa omwana one omochokoro. Orenge sukuru oruete sukuru buya. Eh, babito, sirikari, nkonye amang'ana aya, nkonye mpaka ekenyoro aba- ekenyoro kereme mbona mbaba bagokwera nchera. Bosa omoto mweye mogoteba egesongo omwana gakobarwa ga- gakobarwa nkarora boria ogokumia esuma ekarusibwa nda. Esumu ekarusibwa ndabori, ekamwageka, ekabarwa, omwana one akabarwa buna embori. Hee, baba ee, serikali, serikali egasi yaino buna mogokora mokobunuswa polisi, nkonye, nkonye, nkonye bori kora obomaene kabisa buna mwabunusetwe egasi yaino eserikali, enkonyere omwana. Isiko abana tang'e- tagenda kong'enta abande naende rende. Nabo baminto aya ne sirikari nkonye baminto gaki ti- nkonye, nkonye. Andrew Muma, eh, omochokoro omwana oyo osirete noyo omomura ominto omochokoro omwana bw'omosubati. Omosubati oito bono igango. Mwalimu ere yarwe abana omwana tarogeti tariri yaburueire akaririsia abana baye kagoita buna akobari yaani akobabwatoka. Bono ase omwana ase emechando eberete abanto baminto gaki obogatagati bw'esukuru na nkagocha seito iga, gati gati iga noo omwana anyorerete baumeranete nenkobe eye. Omorakera oyo bwenkoba noo onyorete omwana anchera aa, ekeonu eki gose nkeonu ndakero ki, noo keganyererete amaraika aya Nyasaye, Akamoa eriogo. Bono intwe koruga aantwe amanyete gose neriogo, bono ekero akoreretwe operation ma yaani postmortem marani, nari twachete konyora bono eriogo boronge rikamanya gwateka rikamanya eri rigosibia chiombe. Bono nari togotebiwa ng'a eri neriogo riaitete omwana, omwana anyonsiri nchera. Bono nare goteba, nare gote gotebia eserekari, eserekari ama egento eke nkoboko kwao ke nkoboko kwaino kere, gaki tokonye naboigo nabaa abagambi base yaito, chief, assistant chiefs, community policing, nyumba kumi, abatureti. Agwo esende oyomo obo buna omotuureti bw'ekenyoro eke ki'omwana o nyagosira. Gaki mware koimokerera igoro, mokore uchunguzi po- ng'ora ng'ora, egere tonyore obo yaani obokeene bw'omwana oyo nyagosira. Moroche ebinto ebi bi'ogoita abana biabeire monoto na ase. Iga iga ntwaigwa ayande korwa ke- kwerende. nkorusuneka mataabo inche aria, ayande kemerabaragoru iga, bono rero omagena seito, bono etokumetie abagambi baminto, imokerera igoro egento eke nkebasa togokikeria kabisa, naintwe naabagaka aba ba- ba- baito. ba mwa mwa mwamogusi mwanyegetingi karicha, baito mok mokikerie egento eke, mo moru mogekikerie kabisa toabori chianga egento eke, abana bono ngocha koboa bare ba yaani bagoitwa bakoera iga, ba nonya na esukuru bono mbagochia bakwobo. Inche gaki timbwati kende omwana oyo one nomochokoro, omwana oyo one tabwati kende, Gaki ngosabe eserekari ya minto gaki monkonye gaki kamoranche gaki manye oboene bw'omwana one buna agokwa. Omwana narwete esukuru rituko riarenge ri'Aramisi chinsa chia saa tisa gotamia buna bakoiborerwa nere. Omwana ogocha ogontebia, Mummy, kuna mtu ameniita kwa miti ndani.

enarenge ase narenge bwane, ngoakerwa esimi ng'a omwana omosubati ominto nare nyagetari. Ase narenge echiro nkaimokera abwo ngachicha, ko nacha ekeene ngaika seito nkanyora omwana omosubati ominto nakwete. Kero twachiete igoro, twachiete togakorera omwana postmortem tokanyora omwana neriogo riochiomba aire, Eserekari gaki etware gosaba motokonye tonyore obweene bw'omwana. Omwana iga arenge omwana omoke mono taramanya kebe na kiya, mwana tari korama monto. Eri naende tomanye komonyora abanto bagocherera abana nchera iga, abanto bakoebisa emete ime baa abana chisumo gaki eserekari tokonye. Naende ngwakera mbuya mono ase omogambi oito charo omonto bw'ekerambo auti ache gotorikera amang'ana aya erinde eserekari yaito eigwe obokong'u tobwate etokonyere abana Nonya n'intwe buna abaibori nabo togocha koboa koira abana chisukuru, gekogera abana ebakare goitwa buna chingoko totamanyeti nki bagokora. Gaki eserekari yaito nasabire gaki motokonye motobwati ase tonyore obwana bw'Omonene ominto.

Omwana omosenini omomura bw'emiaka etato na enusu, aye okorwa esukuru yaye Arimagena, akabokire gochanka, aye omonto naro ororo bwekembete emete ime. Nigo amonyonseti eriogo rie chiombe, agochia komominyokia sibitari ari Marani, neyende nyabonge, omwana oyio agatwa ekabo. Bono abamate abwo ekenyoro, Bagambi Community Policing, Abakeserekari nigo basabirwe bagende magunkura aa rina ria eri bamanye ng'ai amachenchani aya arure, ng'ai abanto aba arure bagoita abana abasinini. Bono amaiso onsi nigo arigereretie eserekari enyare gokora omokia bw'emonyo, eria eikera omonto oyoigo okorete ekebe ekeiga. Ka baragire egento eke ekiara na nigo batebire abanto bonsi baimokerere igoro, erio omonto oyo amanyekane, na ekero arabwatwe anyare koarigwa makotero, erio anyare kogambigwa koreng'ana ne rechiko. Korende abanto bande nigo bemonyire, ng'a nabaibori babe maiso ase abana babo, korende egento ki'ogokumina ki bararende abana goika esukuru, Baboorigwe eserekari enyare korigereria ring'ana eri buya kegima, na omonto oyanyare goikerwa. Ekerambauti geichaneire ring'ana eye iga kiarure ase enka eyio geichanete, giachiire amagoro ayio abere.